Enw fi di Huw ac dwi'n reiddiol o Ganarfon. Um, nes i sym, gorau symud ffwr i weithio fy ni'n Cumbria, uh, gweithio yn y diwydiant niwclear, ac bellach dwi wedi symud nôl yma i weithio yn Emsbarc yn Geirwen. Y rheswm nes i symud fyny oedd dyna ddim gwaith yn yr ardal. Mae fath, mae o'n, mae o'n, mae o'n stori cyson iawn efo lot o bobl, uh, yn anwedig yn peirianneg, da ni wedi gorau symud ffwr i gael gwaith. So gwaith fi yma'n tenant, Dwi'n Mechanical Design Engineer, so dwi yn dylunio pethau i'r diwydiannau highly regulated, so rhywbeth o nuclear, oil and gas, petrochemical i gyd, swn i'n dweud, a renewables hyd yn oed. Um, ond bara menyn ni di nuclear, ac da ni'n gweithio'n agos iawn efo'r tîm draw yn Warrington, ac um, da ni wedi bod yn gwneud hynna sydd 20 mlynedd o'n. Ac am le i wneud o, mae M-Spark efo cyfleusterau, sbio ar ôl mewn lle mae fatha spaceship yn ddim ond Mae o'n lle gwych i weithio, modern a gennych chdi Eryri ar dy stepan drws a mae'n rhywbeth sy'n bwysig i fi ac um, dwi'n dwi ddim yn medru meddwl am rhywle sydd fatha fo lle ti gyd i gorffan gwaith am bimp a dyn ti fyny i Leidir Fawr wedyn. mewn rhyw awran ar ffordd adra o gwaith, neu ti gyd yn mynd am, am swim i Dinas Dinlla. Dwi'n gweld bod yna heriau i busnesau. I ni, fel pobl Gogledd Cymru, be da ni'n goro oroesi, mae ma, dydy'r bwlch apprenticeships yna, diolch di diflannu, mae dal yna. Tiod, mae di bod yna ystod 30 mlynedd o'n, a mae gael gwarad yn o'n mynd i fod yn anodd iawn. Be sydd wedi digwydd ydy, da ni wedi cael gwarad o rwan y pobl hŷn hefo profiad. Maen nhw wedi mynd i ffwrdd i gael gwaith da lawr yn Hinclis i lawr yn, e, efo HS2. Dwi'n sôn am peirianneg yn benodol yma, ond dwi'n siŵr bod o wedi digwydd ar draws y bord. So, fatha, ac mae, mae llenwi'r bwlch na yn mynd i fod yn anodd, ond mae llefydd fatha M-Spark yn neud o'n haws. Dyma sut da ni'n mynd i wneud o. Mae'r synergies, swn i'n galw fo, ti'n gael, mae'n gweithio mewn lle fel hyn, efo cwmni a mor, maen nhw'n ma nhw frwdfrydig, maen nhw'n llawn egni, mae yna omff yma. Yeah, ac mae'n mae o'n bleser bod yn rhan o hynna. Wel, gair o gyngor i rywun sy'n eisiau symud adra. Dio ddim yn hawdd. Derbyn hynna ydy'r peth cyntaf. Ond mae yna angen cymryd y cam cyntaf. Ac un o ti wedi gwneud hynna, ti'n gweld mae camau bach dio wedyn. Ac fel maen nhw'n deud, ydy ffordd i fita eliffant ydy un darn bach ar y troi, so ti Ie, i- be' nesh i neud i ddechra oedd sortio swydd fi, ac nath hynna neud, hynna oedd y peth mwya pwysig i fi, dod yma a'r terma fi'n hun. Ma'n, mae o'n eitha brawychus, o, pryd ti'n sbio arno fo tro cynta. Ac yn amal iawn, wel, efo, efo ni, efo, efo fi, be' o'n i angan oedd y sbarc 'na. Jyst i, i, i neud, dechra neud, dechra'r pelan 'na mynd, ac A dyna oedd Swyddog Lleol, ddath o ddath o helpu wneud hynna, wneud y penderfyniad yn haws i ddechrau'r broses. Ac rwan, da ni'n ôl, um, fatha, fatha gwmni, da ni yma, mae Swyddog Lleol wedi helpu ni ddenu pobl yn ôl adra i weithio. Ac mae'r cyfuniad yna ni'n cry iawn dwi'n meddwl. Da ni efo'r swyddi da i bobl lleol, Mae llwyddon lleol yn gedi dod â nhw nôl adra o Llundain, o Gaerdydd, o lle bynnag maen nhw yn y byd, mae'n gedi helpu nhw ddod nôl. Um, a mae hynna'n rhywbeth cry ac rhywbeth sy'n dda iawn i'r ardal. Ar ôl symud nôl yma, dwi wedi sylwi bod, bod y work-life balance rhwng fan hyn yn wych. Mae'n ma rhywbeth da ni fel cwmni yn coelio yn Matenet yn dda iawn yn cefnogi staff i wneud yn siŵr bod, bod nhw'n yn dda, bod nhw'n iach, bod wellness yn dod uwch ben bob dim. A wedyn mae'r gwaith yn well. A mae hynna wedi profi dros 20 mlynedd. Dyna pam da ni yn y cwmni, da ni yn, dyna pam da ni'n tyfu fath da ni. Ac dyna pam da ni wedi symud i fan hyn. Mae sy'n un lle gwell i wneud hynna. Mae'n anodd osgoi y work-life balance roedd fan hyn. Ti'n ti mynd heibio eryri pryd ti ar dy ffordd adra gwaith, ti'n mynd heibio ambell i draeth, cos ti'n ti fewn i nofio Dwi yn, dwi wrth fy modd yn siwmpio fyny, fyny dŵr oer neu mynd rhedeg fyny mynydd. Um, a dwi, mae o'n rhywbeth sy'n helpu bod dim arall. Gobeithion ni fel cwmni am Gogledd Cymru, beth da ni isio ydy, yn amlwg da ni isio tyfu'r swyddfa, da ni isio wneud hynna fo pobl lleol. Yn barod, mewn pedwar mis, da ni wedi cael pedwar o bobl. So, os da ni'n cario ymlaen o'r cyfradd yna, fydda ni'n swyddfa mwy cyn bo hir, sy'n ei ddweud. Um, ac os, ac os mae rwy'n unrhyw beiriannydd allan yna, yn enwedig rwy'n sy'n yn dylunio mewn unrhyw faes highly regulated, gyda ni swyddi iddyn nhw. Just ymestyn allan, just, just yrwch, sleidiwch fewn i DMs fi, dwi'n mynd yna.